Bla dubju ta' xejn, meta faqqgħet il-pandemija kien xokk, xokk għal kulħadd. Jiġifieri din l-ebda Prim Ministru, l-ebda Ministru madwar dinja kollha qatt ma seta' jobsor li ħa tiġi xi ħaġa bħal din f'perjodu tant relattivament qasir li litteralment twaqqaf l-ekonomija tad-dinja kollha tista' tgħid. Għaliex rajna nagħlqu ajruporti, lockdowns, in-nies ma joħorġux mid-djar u kulħadd jaf l-istorja. Dik kienet xokk qawwi għaliex id-dinja kif nafuha llum hija waħda globalizzata. Jiġifieri l-ekonomiji jiddependu minn xulxin. Xi jkun qed jiġri f'post 'il bogħod minna, l-Ażja, jkun qed ħa jaffettwana ftit iktar xhur wara. U hekk ġara fil-pandemija. U allura l-fatt li din affettwat u l-fatt li aħna Malta Ekonomija żgħira u miftuħa, jiġifieri niddependu ħafna mill-affarijiet minn barra, jekk hux importazzjoni, jekk hux turiżmu, jekk hux servizzi, ħafna mill-attività ekonomika tiddependi minn barra. Ġa aħna għandna ekonomija b'saħħitha u kbira, ħafna ikbar minn kemm għandna nies ovvjament residenti hawnhekk, jiġifieri l-ekonomija tagħna ma tiddependix mis-suq lokali, Ħafna mill-kumpaniji barranin jiġu jinvestu f'pajjiżna mhux għas-suq lokali, għaliex għandna inċentivi u ambjent ekosistema b'saħħitha. Allura meta faqgħet il-pandemija u allura bdiet tagħlaq dawn il-bibien, hemmhekk kellna problema kbira li bdejna naraw li l-ekonomija kienet ħadd tieħu daqqa enormi. Ġifieri rapport li kienu kkummissjonati kienu juru 50,000 persuna ħa titlef l-impjieg tagħha. Ġi wieħed minn kull erba' kien ħa jitlef l-impjieg tiegħu. U għalhekk ħadna miżuri b'saħħithom ħafna, primarjament il-kwistjoni tal-wage supplement, eżempju. F'perjodu konna qed nagħtu 40 u ġieli anke aktar miljun ewro fix-xahar. 40 miljun ewro fix-xahar, biex nagħti paragun forsi niftiehem aħjar, meta raħħasna l-kontijiet tad-dawl u l-ilma għan-negozju għall-familji, imma 25%, dak iż-żmien il-Partit Nazzjonalista kien jgħidilna li l-pajjiż ma jiflaħx għalija. Niftakru kemm kien qed jgħid dak iż-żmien Prim Ministru Gonzi kien jgħidilna trid tidrawhom għolin. Eks Ministru Tonio Fenech kien jgħidilna ehm, impossibbli għax ħadd kissru l-pajjiż. Dik il-miżura kienet tiswa 80 miljun f'sena. Ġivi għal-Partit Nazzjonalista 80 miljun f'sena il-pajjiż ma kienx jiflaħhom. Miżura waħda biss aħna għal kważi sa sentej sħaħ konna qed nagħtu madwar 40 miljun fix-xahar fuq wage supplement biss. apparti l-miżuri tal-vouchers, tal-posponiment tat-taxxi u miżuri oħrajn. Grazzi għal dawk il-miżuri, irnexxielna nagħtu serħan il-moħħ kemm il-ħaddiema kif ukoll lil min iħaddem. U allura grazzi għal dak is-serħan il-moħħ rajna li l-investiment baqa' għaddej, Jiġi apparti l-pandemija aħna bqajna għaddejjin b'negozjati u diskussjoni ma' intrapriżi oħrajn biex jinvestu f'pajjiżna. Fil-fatt, riċentement ħabbarna u fil-jiem li ġejjin ħa nkunu qed inħabbru iktar investimenti li ħa jiġu ġewwa pajjiżna u ħa jibdew. A Dak wassal sabiex kemm il-familji jkollhom rashom mistrieħa u baqgħu għaddejjin bl-ispiża tagħhom. Alla l-konsum domestiku baqa' għaddej. Imma ħa daqqa żgħira però baqa' għaddej. U l-investiment ukoll baqa' dieħel ġewwa l-pajjiż. U l-impjegat żammejna fuq il-post tax-xogħol. Dik il-fiduċja u s-serħan il-moħħ għenitna biex inkomplu għaddejjin bl-investiment u t-tkabbir ekonomiku. Tant li kif għedt tajjeb inti, illum m'għandniex problema ta' qgħad. Illum għandna l-inqas rata ta' qgħad u l-ikbar problema li għandna li m'aħniex insibu biżżejjed nies. Allura iva, li kieku m'għandniex dawk il-miżuri, kif kienet għażla u kien hemm min qed jimbutta lejn dik id-direzzjoni? Kien hemm min qed jgħidilna li aħna ħalin biex nifqu l-flus. Jien niftakar meta bdejt insemmi ċertu miżuri, kien il-Partit Nazzjonalista kienu jgħidu isma' x'dak għadu żgħir, ma jifhimx u allura ħa nkissru l-pajjiż, il-finanzi. Illum jirriżulta dawk il-miżuri li ħadna taw il-frott u r-riżultat li kellna bżonn. Id-diġitalizzazzjoni, il-mod kif inpoġġiha l-mistoqsija, L-iktar li ħa jkunu milqutin sa xi ħaġa kważi fin-negattiv. Fil-verità hija xi ħaġa bil-pożittiv. Jekk xejn ħa nieħdu benefiċċju minnha. U l-pandemija aċċellerat ħafna dak il-proċess. Pereżempju, fejn jidħlu l-SMEs u l-ħwienet, bħala gvern konna għandna snin nitkellmu u ngħidu isma' nipprovaw ninċentivaw in-nies biex imorru online, biex jiftħu n-negozju tagħhom online, jagħmlu social media pages tagħhom biex ibiegħu u jinvestu fit-teknoloġija. Minħabba l-pandemija, dawn ma kellhomx għażla oħra ħlief li jmorru online. Jiġifieri llum tista' tgħid kważi kull restaurant joffri l-application kif tista' tibbukkja online u tagħmel id-delivery tax-xogħol tiegħu. Ħafna ħwienet retail qegħdin ibigħu. Kellek negozju ġdid ta' delivery li issa qabad sew ġewwa pajjiżna li jingħaqdu numru ta' servizzi. U llum grazzi għall-pandemija rajna trasformazzjoni massiċċa fin-negozji tagħna. F'għid l-negozji kbar, id-diġitalizzazzjoni kienu diġà bdew sew u avvanzati, jiġifieri jekk naraw lejn il-fabbriki, eżempju, fejn jidħlu automation, fejn jidħlu l-introduzzjoni ta' AI, fejn jidħol teknoloġija f'investiment b'mod ġenerali, dak huwa proċess li beda, ilu li beda u baqa' għaddej. Ġifieri sal-ġurnata tal-lum l-fabbriki llum tidħol fihom qishom laboratorji bl-investiment li hemm. U dak il-proċess ħa jibqa' għaddej, anke inċentivi li noħorġu tramite Malta Enterprise sabiex ngħinuhom biex jinvestu f'makkinarju eżempju iktar energy efficient, iktar fejn tidħol teknoloġija. Qegħdin issa through miżura wkoll il-Mimco li ħa nillanċjawha through il-Mimco fejn noffru pjattaforma diġitali għall-SMEs biex ibiegħu l-prodotti tagħhom. Dawn huma proċessi li mhix kwistjoni ta' għażla, jew jekk nagħmilhiex jew le, kwistjoni ta' meta nagħmilha. U rridu nagħmluha kemm jista' jkun malajr. Għaliex it-teknoloġija llum tista' jgħid hija parti mill-ħajja tagħna. Parti minn kif naħdmu, parti minn kif niddevertu, kif ngħixu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jien nagħti eżempju wieħed. Aqbad il-mobile tiegħek inti u prova mur mingħajr ġurnata. Riċentament kien hemm is-servizz tas-social media, Facebook, Instagram, u s-servizzi provduti minn Facebook li waqa' dwar ftit sigħat. Tkellem ma' nies u jgħidulek li bdew ħossuhom jisom maqtwejn, ħattihom rashom. Tant kemm sirna dependu mit-teknoloġija, fiha tajjeb fiha ħażin tagħha. Però la żgur, fejn jidħol negozju, it-teknoloġija ġibhom iktar effiċjenti, tnaqqsilhom l-ispiża u tiftħilhom ħafna iktar swieq ġodda. L-aspett ambjentali kull ma jgħaddi żmien iktar tkun ċentrali. u kulħadd qed jiġi iktar konxju tal-importanza li nieħdu ħsieb l-ambjent mhux biss fuq livell familjari u personali, anke fuq livell ta' fabbriki u ta' kummerċ. Kulħadd qed jara biex joħroġ inizjattivi li jkunu iktar environmentally friendly, iktar green, u iktar li jsegwu dik il-linja, speċjalment il-politika li għandna tal-gvern fuq decarbonization tal-ekonomija tagħna. U allura anke meta tara proċessi li qed jiġu introdotti, Jien naf, l-ekonomija ċirkulari tidħol f'kull attività li tista' tgħid. Jekk qed ngħidu ma nafx, fl-industrija tal-fish farming. Hemmhekk qed naraw proġetti wkoll dalwaqt fejn għandek ekonomija ċirkulari. Eżempju, r-remains tal-ħut, dak flok jintrema, jista' jerġa' jiġi maħdum sabiex joħroġ prodott, eżempju, għalf għall-annimali oħra. U hemmhekk allura għandek riżorsa oħra b'investiment li ħajkun qed jerġa' ekonomija ċirkolari. Għandek jinnaf il-fabbriki. Kont qiegħed attendejt flimkien mal-Prim Ministru fabbrika reċenti li taħdem fuq plastic molding ehm, fej kollha bżonn numru ta' plastik, ammont sostanzjali ta' plastik biex taħdem. Ir-remains tal-plastik li jinġabar dat jinħadem biex jiġi granules, granular, u dik l-istess fabbrika tuża eh, minn dan il-plastik li kien skart. u skart perikoluż, għax idum biex jiddeterjoraw dawn l-affarijiet. Jiġifieri l-kunċett ta' ekonomija ċirkolari kull ma jmur qed jidħol. U flok għadna naraw il-kunċett ta' skart, qed narawh bħala riżorsa. Anke fejn tidħol kostruzzjoni, eżempju, qed naraw li mill-iskart terġa' toħloq riżorsa importanti u bżonnjuża ħafna oħra. Jiġifieri l-kunċett tal-ekonomija ċirkolari iktar ma jgħaddi żmien iktar trid tkun parti ċentrali ta' deċiżjonijiet li jridu jieħdu l-kumpaniji. Rajna li kellek ammont ta' prodotti li żdiedu l-prezzijiet tagħhom, primarjament fejn jidħol l-ikel. Però din mhux ġejja mill-fatt minħabba eżempju konsum eċċessiv lokalment. Raġuni prinċipali hija li l-materja prima minn barra u l-frejt minn barra minħabba l-pandemija għaliex id-domanda żdiedet u s-supply naqset, għoliet. Jiġifieri dan il-prezz demand and supply. Jekk inti s-supply kemm tipproduċi qiegħda baxxa għaliex minħabba l-problemi kollha li ħolqot il-pandemija, imma sa x'qed tirkupra l-ekonomija d-domanda qed tiżdied, dak li jkun ħa jgħolli l-prezz biex jitlaħaq. Il-prezz hekk jaħraq, jaħdem demand and supply. U allura l-prezzijiet tal-materja prima minn barra għolew. Ġiet l-inflazzjoni Tista' taqsamha f'żewġ partijiet. Għandek inflazzjoni li tiddependi mil-lokal, domestiku, u inflazzjoni impurtata. Aħna niġu affettwati ħafna mill-inflazzjoni impurtata għax ħafna mill-prodotti nimpurtawu. Fl-inflazzjoni domestika, fejn għandu sehem il-gvern, fejn jidħlu allura taxxi, fejn jidħlu charges, fejn jidħlu proċessi oħrajn, dik hemmhekk bħala gvern Ikkontrollajniha f'dawn l-aħħar snin u qed nibqgħu nikkontrollawha. Hemm imbagħad inflazzjoni impurtata li l-Gvern ma jistax jikkontrolla. Però ma jfissirx li ma jistax jagħmel miżuri mbagħad li jwieżen dawk l-iktar affettwati. U fil-fatt fil-budget kif ħankun qed naraw ħa jkun hemm miżuri apposta sabiex nindirizzaw eh, din l-issue wkoll tal-għoli tal-ħajja, eh, speċjalment fuq prodotti essenzjali. Però mhix kwistjoni ta' konsum biss, Jiġifieri l-konsum lokali huwa tajjeb li jibqa' b'saħħtu, fil-fatt baqa' b'saħħtu, f'dawn l-aħħar snin żdied b'mod konsiderevoli u dak l-istess konsum huwa tajjeb li jibqa' għaddej. Ejja ma ninsewx li l-konsum tiegħi huwa l-introjtu tiegħek. L-introjtu tiegħek ħa jkun il-konsum ta' ħaddieħor. L-ekonomija hija katina. Kif tiġġammja wieħed ħa jkollha effetti, repercussions, fuq setturi oħra. Allura dal-mudell ħadem, irridu nibqgħu għaddejjin fuqu u rridu ninċentivaw komplu tkabbir ekonomiku. U l-budget ħa jkun iffukat ukoll fuq hekk. Ikun budget soċjali ħafna, nagħtu attenzjoni kbira lis-soċjal għax fl-aħħar mill-aħħar aħna Partit Laburista fil-Gvern u rridu nkomplu ngħinu li l-ekonomija iva sejra tajjeb, kellek min avvanza 'l quddiem, però mhux kulħadd avvanza 'l quddiem. Nirrikonoxxu li hemm sezzjonijiet li ma vvanzawx daqs oħrajn. U allura ħa nagħmlu enfasi kbira fuqhom, però biex inkomplu dan il-programm ta' tkabbir u għajnuniet, irridu naraw li l-ekonomija tkompli tikber. U allura ħa jkun hemm inċentivi wkoll sabiex naraw li l-ekonomija tkompli tikber ħalli tkun tista' tibqa' ssostni l-ispiża tal-gvern u b'hekk imbagħad l-ispiża tiġi sostenibbli billi l-introjtu tal-gvern jibqa' u jiżdied, ħalli mbagħad l-ispiża għaqlija tal-gvern tkun tista' tiġi tkun tista' tkompli sostenibbli.